Хе-хей! Шәп килеп чыкты бит бу. Акылга гына түгел, кулга да оста бит мин. Менә әле генә тиен дустым шалтыратты әле. Гали Галимиш, урман тулы гөмбә ди, ниндиләре генә юк ди. Урманга гөмбәгә барырга булдым әле, менә шушы кәрҗиннемне алып, бик күп тә түгел кечкенә дә түгел җитәрлек чамалы гына ә беләсезме гөмбәләр алар бит менә ис китмәле үсемлек кебек үсәләр хайван кебек сулыйлар шулай алар кешене хәтта агулый да дәвалый да ала шулай каян белә дисезме мин бит гали галимович белмимез беләмез бөтен хайваннарның үсемлекләрнең телләрен аңлыйм менә шулай җәмәгать әле ул гөмбәләр Бергәләшеп рәхәтләнеп бер зур патшалык хасил итеп, бер туганнар кебек яши дә белә. Әйдәгез, киләсе видеоны карап алыйк әле.
Гөмбәләр җир йөзендәге иң серле организмнар. Гөмбәләр үсемлекләргә дә, хайваннарга да охшаган, ләкин аларның берсе дә түгел. Шуңа күрә галимнәр бу тере организмнарны Аерым патшалыкка берләштергәннәр. Гөмбәләр 400 миллион ел элек динозаврларга кадәр үк барлыкка килгән. Алар безнең планетабыздагы иң борынгы төре организмнар. Гөмбәләр бик чыдам, эссегә дә, салкынга да бирешми. Шуңа күрә алар безнең көннәргә кадәр килеп җитә алган да. Без урманда гөмбәнең бик кечкенә эске өлешен, эшләпәсе белән тәпиен генә күрәбез. Ә менә аның иң зур өлеше, мицелий яки гөмбәлек, безгә күренми. Ул җир астында яшеренгән. Гөмбәлек агачның киң тамырлары кебек җир астыннан ерак-еракларга сузыла. Туклыклы матдәләрне һәм домны үзенә җыйгач, Гөмбәлекнең төрле өлешләрендә нәни шарчыклар барлыкка килә. Алардан яңа гөмбәләр үсеп чыга. Безнең планетабызда 100 меңгә якын төрдәге гөмбә бар. Аларның кайберләре бик кечкенә, күзгә дә күренми, икенчеләре гаҗәеп зур. Кайбер гөмбәләрне кешеләр яратып ашый. Икенчеләрен читләтеп уза. Ак гөмбә, каен гөмбәсе, усак гөмбәсе, әтәч гөмбәсе, баллы гөмбә, майлы гөмбә, ал гөмбә, гөрештә ашарга яраклы гөмбәләр. Аларны пешереп, кыздырып ашыйлар, тозлыйлар, маринадлыйлар һәм киптерәләр. Чебен гөмбәсе, куык гөмбә, Ак томсык гөмбә, ялган баллы гөмбә, агулы гөмбәләр. Аларны ашарга гына түгел, хәтта тотарга да ярамый. Шулай да агулы гөмбәләрнең дә файдасы бар. Алар урман һавасын зарарлы микроблардан чистарта. Ә кайбер агулы гөмбәләрдән хәтта дарулар да ясыйлар. Дустым, син беләсеңме, Гөмбәләр губка сыман, үзләренә тирә-яктагы бар зарарлы матдәләрне сеңдерә ала. Шуңа күрә машина юллары, завод-фабрикалар янында гөмбә җыярга ярамый.
Беләсезме, дуслар, Американың Висконсин сәх исеме генә ич. Висконсин шәһәрендә 1985 елда бик зур ак гөмбә тапканнар. Менә миннән дә зуррак. Авырлыгы күпме дип уйлыйсыз? Юк, булыр сиңа. 140 килограмм. 140 бит чамалап кара, кешедән дә авыррак. Андый кешеләр дә була булуын. Ә тәпиенең киңлеге беләсезме күпме? 2 метр.